Başga öýdäne abi. Aňa rahatlama. Hemmelere salam dostlar. Bugün dostum bilen maşyn araýanda etmäge geldik. Size şony nädip edilişini, näçe bahadygyny videoda açyklaýyn diýdim, görkezeýin diýdim. Şu wagt ofisine geldik. Takynda ofisini tapmaly

Bahasy ýetmiş dollar, ýetmiş bäş ýaly. Iki günlügine zalogam ýüz dollar berdik. Şeýlelikde ýüz ýetmiş bäş, ýani zalog gelende alýas. Nesip etsem. Näçe aýdym, näme diýerim, indi internet ýok. Bar sen sürüber, soň çykana soň görerse. Çykana dur aý görene.
Bu gün Brestde barýas, nesip edenden altynjy gün. Biraz gijeräk çykyp barýas, sagat on iki bolup gelýär. Howa ýagyşlyrak.

320 kilometr gitmeli ha.
Gaty uzak. 3 saada barar. 500 mil 4 saada barar. Ay 120 ile gitse paramız yok. Ýaş bilmedi ony öli dip Ýaşlaň ony öli diý Seniň gözleriň ýowuz odun közleri Ýaly ýanyp dur Meňem gözlerimden ýagyş ol közlere damyp dur Öçürjek bolup Kellämi göçürjek bolup Ol dedim çilimi Hasam köpeldi bulut Ýagyşa çydamly we çile mum. Sagatdan wagty soradym aý. Şu wagt zapravkada durduk biraz kofe içjek bolýas. Häzir size görkezeýin näledigini bu ýeriňem. Biziň maşynjyk ana dur. Birazdan kofe içip bolup ýene-de yzymyza dowam edýäs.

Tak benzinimiz gutaryp gelýär. Bäş litr ýaly galdy. Zapravka zordan ýetdik özä. Benzin guýduryp soňam yzymyza.
Sen bilen Näme üçin ikimiz-de seň bilen Bir-birine ters zatlaň ählisi jemlenen Elimem seň eliňe ýelmenen ýaly Aýralyga äkitjek bolsa ýel menem.

Hemme adam şu swet ýakýan adamyň yzynda surata düşýärler şunuň bilen bile. Serediň hany. Hemmesi yzynda şular. Hany gitdiler. Hemmesi yzynda fakirler.

Ýüzünde biraz nemedilermi belki? Ha, işden bolupdyr.
İşden bolupdyr.
Sebäbi ýaman täze görünýär ha. Bir tarapy bar hem, o birisi gelen o. Işlenmedik bar. Soň soň gerek gelen işlenipdirler. Kim bolsa. Ya o taraflar.
Söyleme. Nalmaz eşitdiler, eşitdi öyle yani. Gün yok, gün yok, gün yok dedik. Hasan

Uruş bolanda ana ilkinji girilen ýer. Şu ýerden nemesler girýär. Ok atyp hiç kim garaşmaýarlar olaň geljegine. Eger görýän bolsaňyz, stenada oklaryň

Häli ýigrimi minut bar. Ýöne näçe sekunt boldy? Gani bir minut boldy şu wagt ýoldan geçip gaýdanda. Otele menýusyna baralım. Dört rubl, alty rubl, sekiz rubl şaurmalar.
Ýok, başga. Täzeden et bolmady. Oýna bolmady men gepletdim hemme dişlerini. Saýk kommentariýa ýazanlar admin saňa mugt düşdüm diýipler.
Hemmelere salam dostlar. Belarusiýa Brest şäherinde düşüp, şu ýerde Instagram akkaunty Project Atamada reklam edildi. Türkmen dostumyz şawurma kesýär, şawurma satýar diýip. Biz hem şony görmek üçin ýer ýüze geldik. Zat görjek bolýar we size onuň nähilidigini görkezýär. Ýörüň ondan gidip göreliň.